Milî Sinçakdor ên girêdayî Tirkiyeyê li bajarê Efrînê û gundewarê wê xelkên sivîl digirin û bacê li xwediyên zeytûnan disepînin. Di vê derbarê de nivîsgeha ragihandinê ya Partiya Yekîtî ya Demokrat a Kurd li Efrînê raporek belav kir. Tê de hat milîsên Lîwa El Şemel Şêx Bila desteser kirin. Dest danîn ser hin embarên êrd û şên berên xwerinê li Çaterreya Gund û herweha ser malên koçberên Zûrane, Tevî kelûpelên tê de mîna firax a navên paqirî û elektrîkê û hin tiştên din dizîn. Her wiha sê teraktorên çandiniyê yên ku piştî dandina vêrgiyên diravî ji xwediyan re hatine vegerandin. Sê trimbêlên pîkab ên Esmet Bekir, Henîf Bekir, Şukrî Behcet, Trans û keblên toreya elektrîkê ya giştî dizîn. û dest danîn ser avahiya guvêşgeha zeytûnan a Reşîd Ebdo, sê sid û pêncî darên zeytûnê yên zarûyên Dilûvanber, Mihemed Yûsif Bekir, heyî sid darên Arîf Teke û zarûyên wî û du sid darên Îbrahîm Hibo ne. Li gor raporê, piştî ku milîsên navborî gund talan kirin, mala Ramadan Hibo bi awayekî mebest kirî, bi teqî neron hilweşandin, bi bihaneya ku birayê wî li ba Partiya Yekîtî ya Demokrat, PYDê, Kadroye û bi tu baranê re ziyan gihîşte mala Mistefa Elo ya li rex wê malê. Darên îhracê li çiyayên ku li Dûrgund û darên temen mezin qut kirin. Jê dara Sindiyanê ya Rûmî ya Hisên Bekir û herweha bi sedan darên zeytûnê ji bo êzînkirin û bazirganiyê birîn û agir berdan daristaneke îhracê li hember gund. Milîsên Lîwa Siqûr Eşşemal û serkêşê wê Hesen Hac Elî ku bi aslê xwe ji Cebel Ez-Zawiyê Îdlibê ye, ji yek ta şeş teneke zeyt zeytûnan yên şazdeh kîlograman li ser du sed û çil malbatên Kurd ji nişteciyên resen ên li gundê Gemrûkê weke bac ferz dikin. Milîsên Feyleq El-Mecid û her du serkêşên wê Yemîn Telco û Yasir Abdirehîm boceke mezin ji Zeyto Zeytûnan sepandi'n. Wan milîsan sed û nûd teneke zeyt li ser gundê Heyamo, sed û şêst teneke li ser gundê Sariya û sed û pêncid teneke li ser gundê Bêxçe û sed û heştê teneke li ser gundê Elîbegê sepandin. Milîsên Firqeya El-Hemzet û serkêşê wê Sêf Ebûbekir, Bûlat, li navçeya Bilbilê, Du sed teneke zeyt li ser gundê Şingilê, du sed û pêncî teneke li ser gundê Bîkê û sê sed teneke li ser gundê Elîke rosevandin. Di bûyereke din de, di sisiyê yazdehan du hezar û bîst û yekê de bi şev dereng asayîşa sivîl ya Saya Rêzanî li Efrînê li gel milîsên Feyleq Eşşem bi makînên çekdar kirî êrîş birin ser gundê Îsko li navçeya Şêrawa û dûra pazdeh hemwelatiyan Di nav de jî jin girtin. Jê Salah Nûrî Seîd, Îsmaîl Mihoyê Heftêsolî, Dîyo Salah, Cemal Hikmet Kûlik, Cemal Mihemed Bekro, Welîd Heyder Memo, Pêşwar Subhî Brîmo, Ednan Omer Îbo û hin ji wan jî reviyan û asayîşê merivên hinên din ên daxwazkirî agahdar kirin ku divê xwe radest bikin an bav û birayên wan dê werin girtin û ta niha çarenûsa girtiya nediyar e. Li gor heman jê dereyê, di şeva pêncî yozdehan du hezar û bîst û yekê de piştî ku asayîşa sivîl li gundê Kêlay yê girêdayî navçeya Bilbilê û çekdarên Feyleq El Mecid êrîş birin ser malên van her du hemwelatiyan, Mehrem Sîdo Bilo yê pêncî û pênc salî, Hisên Hennan Bêrem yê çil û heft salî, Keyayê ku ji aliyê desthilatê dagirker ve hatiye binavkirin, Lêgerîn têde çêkirin. Hemî telîfonên wan birin û ew herdu girtin. Ji ber ku xelkê gund ji bo baca sê sed teneke zeyt ên ku milîsên Feyleq El-Mecid li ser wan sepandine, nerozîbûna xwe nîşan dan. Her wiha di raporê de hat, Li Sisiyê yazehan du hezar û bîst û yekê de bombeyeke zemînî ji ber mayînên şer li nêzîkî gundê Goliya Jêrin bi trombêleke teqiya û di encamê de zarokekî deh salî kurê Barzanî Mihemed Elî Silêman

Li gora Efrînpost roja çarşema borî milîsên Cebhe Eşşemiyê kurê Şêx Faris gulebaran kirin. Di encamê de ew bi kûrî birîndar kirin. Her wiha dewriyeke milîsên Cebhe Eşşemiyê bi serkirdeyetiya Elî Kesxwa Ebuhusên bi ser mala Serokê Êlo Elbûbeno Faris Xelîl de girtin û bi mebesta tirsandina malbata Şêx mala wî gulebaran kirin. Di dema girtina Sermolê de di navbera kurê Serokê Êlê û endamên Milîsên El-Cebha El-Şamiyê de gotin derketin û di encamê de Milîsên El-Cebha El-Şamiyê kurê Serok Êlê Masyouf El-Şêx birîndar kirin û ji ber birîna wî ya necîgir ji bo nexweşxaneyê li Efrînê hate veguhestin. Li gor hin zanyariyan, piştî birîndarbûna Masyouf biroyekî wî gule bi ser dewriya Milîsên El-Cebha El-Şamiyê de barand û endamekî Milîsên El-Cebha El-Şamiyê birîndar dike. Di encamê de endamên dewriya El Cebhe El Şamiyê mala Şêx gulebaran dikin, serokê êlê û hemî mêr û jinan digirin û ji bo cihekî ne diyar dibin. Li gor jê derona borî, serkirdeyê milîsên El Cebhe El Şamiyê yê bi navê Elî Kesho ku bi El Şirrîr tê nasîn, erdê li serokê êlê El Bobeno teng dike û gefa kuştinê lê dixwe, da ku mala xwe bi cih bihêle û jê bar bike, ji bo ku dest deyne ser mala wî û bidize. Her weha çawa li tabaxa borî de li malbata Benî El Xemîs kirin. Di bûyereke cuda de roja sêşema borî li navenda Efrînê endamekî milîsên Sultan Murad malek firûte niştecihekî ji hema bi neh sed û pêncî dolarên Amerîkî. Ew xanî yê welatiyê Kurd Mihemed Memo ye, ji gundê Avrazê yê girêdayî bajarokê Mabeta ye.

Li aliyekî din serkirdeyê milîsên El Cebhe El Şamiyê yê bi navê Ebû Turab malên li Taxa Eşrefiyê yên nêzîkî baregeha xwe firotin. Tê zanîn ku malên hatine firotin yên van kesan in. Mistefa Mihemed ji gundê Qeynerê yê girêdayî bajarokê Mobeta, Ciwan Berekat ji gundê Keferdelê yê girêdayî bajarokê Cindirêsê û Mihemed Osman ji gundê Rotanlî yê girêdayî bajarokê Mobeta,

Li gor daxuyaniya artêşa Iraqê, Tiziya negihîşt Elkazimî, lê hejmarek ji pasvanên wî birîndar bûn, herwiha ziyan gihîşte mala wî. Piştî êrîşê, serokwezîrê Iraqê di rêya televîzyona hikûmî re ew êrîş şermezar kir û ji Iraqîyan xwest ku ew hêmin û aram bibin. Li gor hin jêderan sê firokeyên bê pîlot êrîş kirin û du firoke ji wan hatine rûxandin. Roja Înê, zanayên şûnewaran di rêveberiya mozexaneya kotahiya de du poten kevne şopî ku vedigerin serdema Îgrîqiyan li cihekî kevne şopî li parêzgeha kotahiya dîtin. Ew du şûnwar ên serê xwedayê Evîn û Ciwaniyê Efrodêt û serê Lîdiyonîsos xwedayê Meyê bûn. Herweha zanayê şûnawaran Ehmed Can Akcan got, Ew vedîtina kevneşopî bawariya pir xwedayî ya li Yûnanistana kevn ku di sertema Rûmaniyan de jî hebû, derdixe. Herweha ew vedîtin egera hebûna werşeya nehtê li navçeyê tîne meydanê. Akcan berdewam kir û got, Gelek vedîtinên kevirî jî hene, ji bo lêkolînê. Berdevkê mûzexoneyê jî dozanîn parçeyên kevne şopî yên di rewşeke baş de ne, li navçeyeke nîzîkî çemê Bin Kalas hatine dîtin.